ہکو کم کریسو اپنڑے ناں دے نال اپنڑیں وسوں دا ناں لکھسو تاکہ ساکوں پتہ لگے کہ میٹھے بھرا میٹھے سنگتی کتھوں کتھوں بہ کے میڈا میٹھا تے من بھاندا پروگرام تھل ثقافتی جھوک کوں ڈیدے پن اپنڑا تعارف ضرور کرا ڈیسو تاکہ ساکوں پتہ لگے ساکوں اندازہ تھی ونجے کہ ساڈے نال کیڑی کیڑی وسوں توں کون کون تے کتھوں کتھوں پروگرام کوں انجوائے کریندے سی استاد الشعراء سائیں مخمور قلندری سائیں دے کلام دے نال پروگرام دا کریندہ پیاں باقاعدہ طور تے آغاز ہائے ہائے او ویلے نہیں بھلدے او کانے بد تے تھگڑیاں تے بھا لیندے ہاسے کھکھری کوں جݙاں پہلی واری وستی وچ بس ہارݨ آݨ وڳایا ہا اوں ساݙا مال ݙرایا ہا جݙاں ٹوکرے لا کے ویڑھے وچ کوئی چہک تے چڑیاں نپ نپ کے کوئی خاص نشانی لا ݙیوݨ پچھ پٹ کے انت اݙا ݙیوݨ تے ہائے ہائے او ویلھے نئیں بھلدے او چیک چہاڑا چلھے تے او پہلی روٹی میں گھنساں ایں گالھ تے رولے ہوندے ہن جݙاں سکھڑیں چولے ہوندے ہن تے جݙاں ہین خزانے پلو وچ او لک چھپ لک چھپ کھیݙدیں ہوئیں کدی لکڑاں نال کلہوٹی دے کدی تاک دے اوڈھر لک ونڄݨاں ساہ سک ونڄݨاں تے جݙاں پوہ دیاں لسیاں کھمݨی وچ کوئی پینگ فلک تے آوے ہا، ساݙی تاڑی پینگ تے ویندی ہئی، واتوں رات دی ماء دے ݙر کولوں ساݙا شام توں پہلے اساں ونڄݨاں۔ ہائے ہائے او ویلے نئیں بھلدے۔ او ویلے کیویں بھل سڳدن جݙاں آکھیا ہا استاد ساکوں چلو تختیاں چاؤ املا لکھݨے۔ میں رناں ہم میݙی مس کونہئی میݙی ہنج کوں پونجھ کے تیں سانول ݙو پڑیاں میکوں ݙتیاں ہن، تیݙیاں ݙو پڑیاں میں حالے تئیں مخمور قلندری ݙیوݨیاں ہن۔ محمد بلال سئیں، وعلیکم سلام، حنین طیب، وعلیکم سلام ورحمۃ اللہ، انجم مصطفی، کراچی توں اساݙے پروگرام وچ لنگھئے سئیں، اساں پکی واس نماݨے جئے سانجھ رلائیے، حنین طیب نے سئیں، اساں پکی واس نماݨے جئے توں۔ پتہ نی سئیں تیری گزر و چہریاں بنگلیاں وچ ساڈیاں جھگیاں وچ گزران اے میڈے ویکھ کے حال نمانے نوں کیوں ہویاں اے پریشان اے تے اگوں آدھے سئیں کے معذرت دے نال یار بہوں جلدی نال میسج آندے پئن محمد امین ماچی سئیں مہربانی حامد فیاض سئیں مہربانی جیو خان آخریو سئیں اللہ پاک تک وسدا رسدا رکھے سئیں رئیس سلطان محمود اسلام علیکم جند کیا حال ہے میں بالکل ٹھیک ہاں اللہ بھاویں تساں وی ٹھیک ہوسو تے سارا وسیب میڈا وسدا رسدا پی ہوسی تے راجہ رئیس سلطان محمود سئیں حامد فیاض سئیں بہوں مہربانی اسیں تہاڈی اے پروگرام بیک وقت میڈے ڈو فیس بک پیج تے میڈے یوٹیوب چینل دوتے چلدا پے انکل ایک اردو میں شعر بولو قاری صاحب آنے والے ہیں پھر ہم پڑھتے ہیں ساڑھے نو بجے چھٹی ہوتی ہے اللہ پاک توک وسدا رسدا رکھے باروں مک لگدا ہے کہ میڈے کوئی سنگتی بھی آئے بیٹھن جیڑے وچ کالاں رلائی آندن تے سنگت کو چاہیدا ہے کہ او پروگرام تھر ثقافتی جھوک سنے تے اوندے کولوں بعد گالھ مہاڑ تھیسی۔ تنزیل احمد سئیں وعلیکم السلام سئیں ملک محمد ریاض سئیں السلام علیکم سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے اللہ تہاکوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے محمد وقاب سئیں وعلیکم السلام سئیں نیو پوائنٹ سئیں سلام بھائی جان محمد امین ماچھی اللہ پاک تہاکوں وسدا رکھے محمد فیصل عطاری صاحب اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے معصوم ڈھول وعلیکم السلام بھائی جان۔ اللہ پاک تہاکوں کہیں کمینہ دا محتاج نہ کرے اپنے آپ کو آپ کو کل ایک خواب اچ ڈٹھم اپنے اچے تھلے دی ہک چون تے کھڑ کے شہر دے کتے کٹھے کر کے ہدیاں میں ورتیندا کھڑا کتیاں نوں ہݙیاں پیندا کھڑاں تے ہر کتا ای گݙی کھاندے پوچھل مار کے میݙے پیرچ ڈھاندے کوکاں مار کے میݙے ناں دے ڳاوݨ ڳاندے جیلے چھٻا خالی تھیندے کتے میکوں بھونکݨ لڳدن اڄ تاں ٻیر دے ساوݨ والے ٻڈھڑے بابے میݙی کنڈ کوں تھپکی ݙے کے کھل کے آکھس ٻچڑا کتے کتے ہوندن۔ ذاتاں جانڑن کولوں پہلے ہدیاں نہ ورتایا کرو۔ یاریاں سوچ کے لایا کرو۔ یاریاں سوچ کے لایا کرو۔ ذوالقرنین سکندر میڈا میٹھا بھرا اللہ پاک تک وسدا رسدا رکھے۔ ہسدی ہسدی رک جاندی ہے دھی جو ہے۔ دیس پرائے لک جاندی ہے دھی جو ہے۔ اے سانجھ رلائی بیٹھے میٹھا بھرا میٹھا سنگتی تے اگو آدھے سئیں۔ باپ دی قبر تے جا کے رو لیندی ہے۔ ماء لو زر تے تھک جاندی ہے۔ دھی جو ہے انجم مصطفی شکریہ اسلام خان جی اللہ پاک توک وسدا رسدا رکھے۔ نور حسین بھرا میں پروگرام دے وچ ہاں میں معذرت خواہ ہاں تساں ساکوں کال کریندے پے وے۔ ہسدی ہسدی رک جاندی ہے دھی جو ہے دیس پرائے لک جاندی ہے دھی جو ہے اگو آدھے سئیں باپ دی قبر تے جا کے رو لیندی ہے مال و زر تے تھک جاندی ہے دھی جو ہے واہ واہ تے واہ واہ سئیں چس آ گئی ہے سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے سئیں اللہ پاک تہاکوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے تہاڈا کے ویندا ہے مومن مولائی آدھا بیٹھا ہے تہاڈا کے ویندا ہے ساہ ودھ ویندن۔ ذرا گلکڑی گھٹ کے ملا کر۔ جیڑھا تینوں خطرہ ہے ساڈا مسئلہ ہی نئیں۔ نہ شرم کولوں رنگ ڈھلا کر۔ تے کہیں ہوش کہیں ہور دے ہوش ہوا تھیسن۔ انج ڈنداں چ ہوٹھ نہ چھلا کر۔ اگے موئے موکے ودے آئیں ہتھ بنداں ساڈے سامنے ڈھیر نہ کھلا کر اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے سئیں انجم مصطفی سئیں بسم اللہ مہربانی سئیں قاری صاحب آگئے اللہ پاک تہاکوں وسدا رکھے میرا بیٹا محمود خان موسی خیل توں سئیں وعلیکم السلام لالا امیر حسن سئیں وعلیکم السلام سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے مسیں ندر دا لوڈھا آندا ہے نہ خواب اچ آن ستایا کر مسے نندر دا لوڈھا آندا ہے نہ خواب اچ آن ستایا کر کوئی شکوہ ہے آ منہ تے کر کن پچھوں نہ ڈھو رلایا کر ساڈا دل تھک گئے اساں مر گئے ہیں نئیں موئیں دا درد ودھایا کر مجبور دی چھیکڑی منت ہی اللہ واسطے یاد نہ آیا کر واہ واہ تے واہ واہ۔ عرفان جیدی ساڈا انتہائی مٹھا مسات یونائیٹڈ کنگڈم یو کے لندن اچ بہ کے ساڈے پروگرام کوں ڈیدا پیئے مسات جی اساں تہاڈے ممنون و مشکور ہیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رکھے خوش و خرم رکھے اللہ پاک تہاکوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے پردیس اچ جتنے میڈے دوست راہندن یا میڈے رشتہ دار راہندن خاص طور اتے ساڈا اے مسات سارے کولوں بہوں پرے راہندا اے اللہ پاک تیکوں سوکھی روزی ڈیوے اللہ پاک تیڈے مال رزق اچ برکت عطا فرماوے اللہ پاک خوش و خرم رکھی برا ذوالقرنین سکندر بہوں خوب سئیں اللہ پاک وسدا رسدا رکھی عرفان جیدی دی نظر پیا کرینداں چار لینداں کہ کوئی حیلہ دس جڈا ادھرا تھیں کوئی حیلہ ڈس مسات جی کوئی حیلہ ڈس جڈاں ادھ راتیں سکھ سینہ ساڑ ستاوے تے بندہ کے تئیں آپ کوں لارے لائے ہاں نال سرانا لاوے سرفراز احمد سئیں ڈی جی خان توں سارے پروگرام دی زینت بنڑیں سئیں اللہ پاک خوش و خورم رکھے میر سرفراز سئیں شکریہ مسات جی سجاد علی کیا حال ہے میں بالکل ٹھیک ہاں کوئی حیلہ ڈس جڈاں ادھ راتیں سکھ سینہ ساڑ ستاوے۔ بندہ کے تئیں آپ کوں لارے لئے ہاں نال سرہاݨا لاوے۔ بالفرض تیݙی تصویر کوئی سکرین تے سامݨے آوے۔ بندہ فون کوں چم تاں سنگدا ہے اوکوں ڳلکڑی کیویں پاوے۔ ماسات سئیں اے تہاݙی نظر پیا کرینداں امی پردیس اچ رہوݨ آلے میݙے پردیسی میٹھے بھراواں دی نظر۔ ہکو کم کیتا کرو یار میں کرے نہیں آکھا میرے پیج کو فالو کرو تے سبسکرائب کرو تے یہ کرو تے وہ کرو بس ہکو کم کیتا کرو این پروگرام دے ودھارے سانگے این پروگرام کو اپنی وال تے شیئر کر دیتا کرو تاکہ زیادہ تے زیادہ بال بلوڑے گڑ دے روڑے این پروگرام کو کرن انجائے علی محمد مزاری پی ٹی آئی آدھا بیٹھے واؤ سہی اللہ پاک تو کو وستا رستہ رکھے اللہ پاک تو کو کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے اشرف میرانی ساڈا انتہائی میٹھا بھرا حسان فارمیسی دا چیف ایگزیکٹو حسان اپٹیکل رینج یعنی اکھیں دیاں اینکاں وی اتھاؤں بنواؤ تے آپنیاں دوایاں وی اتھاؤں گھنو انتہائی میٹھا بھرا ہے انہاں دی خصوصی پیشکش ہے کہ عباس سیواگ دے ریفرنس نال جیڑھا بندہ وی دوا گھنسی اوکوں ڈا فیصد رعایت ڈتی ویسی ملک ناصر بھرا وسدے رسدے رہو سئیں اشرف میرانی سئیں بہوں مہربانی کل دیگر ویلے شہر تݙے ہک وانگو راݨی روندی ہئی ہک ونگو راݨی روندی ہئی تے سر ہاڑ دی دھپ اچ سر ہݨ سر تے کھارا ونگیں دا کر شکر نواݨی روندی ہئی سر ہاڑ دی دھپ اچ دھرتی تے ودی پیرو راݨی روندی ہئی تے وت اڳوں آہدے سئیں یاوت وقت دی ملکہ ہئی اڄ ہݨ نوکراݨی روندی ہئی اللہ پاک توک وسدا رکھے۔ خرم نواز صاحب وعلیکم السلام لالا جی تساں ٹھیک ہو سئیں رمضان قادری سئیں اللہ پاک توک وسدا رکھے اللہ پاک توک کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے عمر سیال سئیں ہسدے وسدے رہو سئیں اللہ پاک توک وسدا رکھے میں پردیسی دوڑا بھراویں واسطے ہک ڈوڑا ولا پڑھدا پیاں کہ کوئی ہیلا ڈس جڈاں ادھراتیں کوئی ہیلا ڈس۔ جڈاں ادھ راتیں سکھ سینہ ساڑ ستاوے بندہ کے تئیں آپ کوں لارھے لائے ہاں نال سرانڑاں لاوے تے بالفرض تیڈی تصویر کوئی سکرین تے سامنڑے آوے بندہ فون کوں چوم تاں سنگدا ہے او کوں گلکڑی کیویں پاوے اللہ پاک توک وسدا رزدا رکھے میں تھوڑا جیا گڑ نال نال کھاندا رہساں تساں ناراض نہیں تھیونڑاں کیونکہ

اسانوں کے پتہ کیڑھی مسجد تے کیا کلیسا تے کیڑھے مندر اساں محمد اساں محبت دی میم کڈھ تے ہے نو دے دے تے تے دال لا کے خدا یا احمد دی حمد کیتی واہ واہ تے واہ واہ تے واہ واہ اگوا دے سئیں اسانوں کے پتہ ریڈ بلڈسل وغیرہ کے ہن اسانوں پتہ ہے جو خون رت ہے تے رت نہ رت ہے جو تیرے ہتھاں تے مہندی لگسی اسانوں پتہ ہے کون نیوٹن تے کیڑھے حرکت دے فارمولے اسانوں پتہ ہے اساں نی ڈٹا انساں نی سنیا اساں نی بولے اساں کٹیجے اساں مریجے اساڈیاں ہڈیاں دا سرمہ بن کے ہوا دی اکھ اچ پہ ویندا وتیا اگو آدھے اساں اساں ہڈیاں دے سرمہ بن کے اساں نو پتہ جوان سدھا ونجاونڑاں ہے۔ تے نیوکے ٹرنائے دے اکھ نی پٹنی اسانوں کے پتہ ریڈ بلڈ سیل وغیرہ کے ہن اسانوں پتہ ہے جو خون رتا ہے تے اتنا رتا ہے جو تیڈے ہتھاں تے مہندی لگسی ایڈی لمبی سانجھ کریندے میڈا مٹھا بھرا مٹھا سنگتی قصہ سناؤ اساں لیٹ تھے گیوں آصف وارو نے سانجھ کیتیے کہ کاند کل ویندے ولسی ڈسدا پئے کوئی قبر کڈائی نی ویندا۔ کوئی قہر کݙہیں نی ویندا۔ میں ایں ڳالھوں تیݙے شہر کنوں ٻہر کݙہیں نی ویندا۔ تیݙی مونجھ دے پتھر جئیں جاہ تے ویندے تھر کݙہیں نی ویندا۔ اڳوں آہدے سئیں تیݙے ہتھ دے اشتر ویندے جیڑھا۔

توں جیڑھے مصرعے تے داد ݙیندا ہیں ساݙا ایں مصرعے تے خون لڳدا ہے۔ چس آندی پئی ہے پروگرام دی تاں ہک دفعہ پروگرام کوں وی اپݨے وال تے شیئر کر ݙیسو تاکہ زیادہ توں زیادہ ٻال ٻلوڑے، ڳڑھ دے روڑے، سیاݨے سوٹھے، ٻڈھڑے نینگر ساݙے پروگرام کوں ݙیکھن۔ فدا حسین جھمٹ ایڈووکیٹ سئیں، اصغر عباس سئیں واہ واہ لکھی پئے، سردار اویس بشیر خان سیہڑ سئیں، اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے آپنڑی ذاتی مصروفیت چھوڑ کے بندہ ناچیز دے پروگرام دے وچ آئن سئیں ساڈے مٹھڑے بھتریجے سردار شہاب الدین خان صاحب دے بیٹے دی شادی ہے انہاں شادی دیاں مصروفیتاں چھوڑ کے سردار اویس بشیر خان سی آر صاحب ساڈے پروگرام وچ لنگ گئے پورے وسبے کوں دعا سلام دیندا پے ساراں دی خیر منگدا پے ندیم خان سے مہربانی محمد قیصر سئیں مہربانی سئیں ایں کمال محبتاں جناب دیاں سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے تے جڈاں کھوہ تے تسے ول گئے ہیں ہن آکھ دے ڈند ہن اکھ دے ڈند نہ جتے کر جڈاں کھوہ توں تسے ول گئے ہیں ہن آکھ دے ڈاند نہ جتے کر اساں عشق دے چوپے چھپ چھوڑن توں وی ناز دی عینک اتے کر تے ہتھ نال اڈے اڈائے ہوئے پکھیاں دے پر خواب دے وچ نہ کھتے کر اوکوں آکھیں روس تے تکڑا تھی ہن ترائے ہوئے دل نہ ہن ٹٹے ہوئے دل نہ متے کر سائیں میڈیاں سینگیاں تانے ڈیندیاں ہن پر میں کتھ ہار منیندی ہاں بہوں سوہنی سانجھ کیتی پئے حنین طیب سائیں تے میں جانڑدی ہاں توں آونڑاں نئیں، توں آسیں پھوت مریندی ہاں، تیں آپنڑاں فرض نبھایا ہا، ہئی، میں آپنڑاں فرض نبھیندی ہاں، میں اج وی یار تنور اتے تیڈے ناں دی روٹی لیندی ہاں، واہ واہ تے واہ واہ، یار داد ڈیو چا ہک دفعہ سارے کلیپنگ کرو چا لکھو چا واہ واہ، حنین طیب نے ایڈی کمال دی سانجھ کیتی ہے، چس آ گئی ہے سئیں۔ جیویں سوا غلام مرتضی تھئیم صاحب اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھیسیں اللہ پاک غلام مرتضی تھئیم صاحب کوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے سئیں تاں ایڈو سئیں ہک سانجھ رلائیے آصف بھاڈو نے تے مینوں چھوڑ کے سنگ دل خوش نہ ہو ہن بخت تیرے پئے ڈھل دے تے میری موت دا موجد بن گئے ہن نروار تیڈی گل گل دے تینوں یاد اوساں جڈاں ٹر ویساں مول پوسن ہک ہک پل دے توں حسن کے ریاض ریاض کریسیں پر گئے نہیں واپس ولدے واہ واہ تے سئیں چس آگئی اے سئیں اللہ باویں وسدے رہو فدا حسین جھمٹ ایڈووکیٹ سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے اللہ پاک تہاکوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے سئیں بابا سئیں فرمیندے ہن مخمور قلندری دا کلام بابا سئیں فرمیندے ہن ساڈے ویلا چنگا ویلا ہا ساڈے ویلا ویلا ویلا ہا ساڈے ویلے پگ دی قیمت ہئی ساڈے ویلے گال انگوٹھا ہا ساڈے ویلے پردہ اکھ اچ ہا ساڈے ویلے گھراں اچ باریاں ہن ساڈے ویلے یاریاں یاریاں ہن ساڈے ویلے قاصد پکھڑوں ہن سوں ڈس ڈیندے ہن وسوں دی تے ساکوں پکھنوں رستہ لیندے ہن ایہو بابا سئیں فرمیندے ہن تے جت شہر دا چوک اے ایں ویلے ات ساڈے جوڑے واندے ہن جٹھ کوٹھی ہے سرداراں دی ایں جھا تے بوئڑ ہوندی ہئی جتھاں ہاڑ اچ مال بنھیندا ہا تے ساڈے گھر دے نال کراڑاں دا ہک کھوہ ہئی وہندا رہندا ہا۔ ہک چھٹ درباری لٹھاں دی ات پانڑی آن کے پیندی ہئی۔ نہ کھوہ دا پانڑی کافر ہا نہ لٹھا کلمہ پڑھدے ہن۔ سئیں سانجھ رلائیے محمد بی اوئے۔ نبھا نہ سگیں تاں سہارا نہ ڈیویں۔ کوئی خواب میکوں ادھارا نہ ڈیویں۔ زمانے دے رلے جے ماریں توں پتھر۔ رقیباں نوں اکھ دا اشارہ نہ ڈیویں تے اگوں لالا آہدا پئے کہ سئیں میڈا ہتھ پکڑ کے جے ول چھوڑ ڈیویں بھنور اچ میں ٹھیک آں کنارہ نہ ڈیویں تے عمر کھپدی ساری گزاری ہے شاکر بڈھیپے دے وچ توں کھپارہ نہ ڈیویں سئیں کمال دی سانجھ رلائیے مٹھے بھرا نے سئیں اللہ پاک تہاک وسدا رکھے محمد عارف چھینا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تے بیا ایک یار میں کو ڈوڑا ہی میں یاد آئے چٹے والاں علی گال سن کے نا کہ چٹے سر وچ نہ ہن ساکوں ملاقاتیں دے کانڈھے دے تیڈے در تے سائیاں اساں جوانیاں گال گئے ہا سے تے فلانیاں گھن گیا ہاں میں فلانیاں گال گئے ہا سے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے تیݙی تیݙی نکھری محبت دیاں نشانیاں ڳال ڳئے ہاسے فلاݨیاں ڳول ڳئے ہاسے فلاݨیاں ڳال ڳئے ہاسے چٹے سر وچ نہ ہݨ ساکوں ملاقاتاں دے کانڈھے ݙے اساں تیݙے سر تے سئیاں جوانیاں ڳال ڳئے ہاسے محمد طارق گھلو سئیں ماشاءاللہ بہت خوب جناب اللہ پاک تہاکوں وسدا رکھے ملتان ہوں یارا السلام علیکم اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے محمد آصف وانٹ ٹو جوائن یور ویڈیو

ولا ایویں کریسو تساں سالے نال لائیو گال مواڑ کریندے بیٹھے ہو سسیں ملتان ہوں یارا اسلام علیکم وعلیکم السلام نور حسین واڈو میرا میٹھا بھرا میرا میٹھا سنگتی باہروں آیا بیٹھے میں بھرا ضرور آندا پیاں ہاں تساں اپنی آمد دی اطلاع چرکے دیتی ہے ورنہ میں پروگرام ساڑھے نو کر گنا ہا میرے میٹھے بھرا باہروں آئے بیٹھن تے اللہ پاک انہوں کو وسدا رسدا رکھے تے میں ہک غزل سݨوینداں مخمور قلندری سئیں دی، کوئی ہووے آ جیڑھا آکھے ہا گھر شام کوں جلدی آیا کر تیڈے نال دے سینگے ڈیکھ تاں سہی کوئی چندر دیاں سیراں کر آیا ہے کوئی تارے توڑ اسمانوں آئے کوئی روح کوں چوٹی چوم آیا ہے کوئی قید ہوا کوں کیتی پئے تیݙے ناں دے سینگے آکھ کرائیں کوڑیجے ہا کوئی ہووے ہا جیڑھا آکھے ہا توں اتنی سگریٹ کیوں پینیں تیݙا چیرھا پیلا کیوں تھی ڳئے ونڄ گھر دو ونڄ سارے ولدیاں تئیں تیں گھر توں ٻاہر نکلݨا نی تے جئیں ویلھے گھر دو آوے ہا سمجھاوے ہا کوئی ہووے ہا جیڑھا آکھے ہا تے تیݙی رات دی روٹی ٹھر ڳئی ہے مخمور زمانہ ٹھیک نوی کر شام کوں جلدی آیا کر میکوں بابا آج احساس تھیا ہے کوئی ہووے ہا جیڑھا آکھے ہا اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے حیدر عباس اولک سئیں ٻہوں چرکا آئے سئیں سئیں غلام مرتضی سئیں تھئیم صاحب انویٹیشن میں بھرا کوں بھیج چھوڑیے اگر قبول کر سکدے وے تے موبائل کوں ایں کرو انویٹیشن قبول کر کے ولا ایویں کریسو اساں تھوارے نال لائیو گال مواڑ کریندے بیٹھے ہوسوں ہاں امید ہے کہ بھرا نے جوائن کر گدے سیں ہن موبائل کو سیدھا کریسو بھرا مٹا بھرا موبائل کو سیدھا کریسو السلام علیکم
وعلیکم السلام سائیں۔ سائیں تہاݙی تصویر کائنی آندی پئی سائیں۔ سائیں ساݙے کولوں شاید لائٹ کائنی کولا سائیں۔ لائٹ کائنی تاں وت رلاوݨا نہ آئی سائیں۔ اچھا سݨواؤ کیا آکھݨا چاہسو سائیں یا ساری سنگت کوں کیا آکھݨا چاہسو۔ سر ماشاءاللہ سراج صاحب بڑی بہترین تہاڈی کاوش ہوندی ہے۔ جی ہاں۔
اور الحمدللہ تساں اتھاں بہہ کے ساڈی سرائیکی کوں بہت پیارا اجاگر کریندے ہو بیٹھے۔ جی ہاں۔ خصوصا جیڑھی
لئیے دی زبان ہے نا اتنی پیاری ہے او کہ سرائیکی دی
نچوڑ جیویں آکھوں نچوڑی ہوئی ہے۔ کیا سنڑویسو سئیں ساڈے لوگیں کوں۔

سائیں بہوں زبردست چس آ گئی سائیں میٹھے بھرا نے سبقت سائیں دا کلام سنوائے سائیں کہ اڑی سانگی خان کو کیا آکھاں کل نتھ گل پئی اج چھاپ گلی ہائے یا چھاپ سنجاپ پائی لاویں دی گلی چھاپ تے نال سنجاپ گلی تے میں کاؤ دی آڑ تے سدی رہی تے اے اوتری سائیں خود آپ گلی اگوں سبقت سئیں آدھے کہ میں سبقت کئیں کوں کیا آکھاں میں خان دی نظریں آپ گلی سائیں بہوں کمال محبت اے سئیں بہوں کمال سانجھ کیتی اے برانے سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے

تے ناراضگی معاف کوئی رنجش ہووے کہیں دا پروگرام اچ ناں نہ چوا ہووے کہیں دا کومنٹ شامل نہ تھیا ہووے تاں میکوں اپنا بھرا سمجھ کے کہیں دا میں وڈا بھرا ہاں کہیں دا میں چھوٹا بھرا ہاں کہیں دا میں پتریں جیڈاں کہیں دا میں بھراویں جیڈاں تاں میکوں اپنا بھرا ویر نکا بھرا وڈا بھرا سمجھ کے لالا ادا سمجھ کے میکوں معاف کراوے تے پیغام جیڈا ہے نا او وفا دا ہے۔ محبت دے نفرت دا نئیں صحیح نئیں یعنی نفرت کرݨ دی شئے نئیں محبت کرݨ دی شئے ہے پیار کرݨا چاہیدا ہے پیار کرݨا اشد ضروری ہے لیکن نفرت توں دور بھڄݨا چاہیدا ہے نفرت نے سارے معاشرے دا اڳے ٻیڑا غرق کر ݙتا ہے۔ پہلے کوئی مذہبی نفرت آئی اے، لسانی تعصب آئے، مذہبی تعصب آئے، فرقہ واریت آئی اے۔ ایں معاشرے دے وچ وت سئیں بلوچ تے سرائیکی تھی گئن تے وت سئیں سندھی بلوچی تھی گئن تے وت سئیں پختوں خدا دا ناں اے وے انہاں نفرتاں کوں ختم کرو یار۔ یار کش نئیں ان فنا اے بس مکݨ آلی اے پہلے مک ویسی ایہو کوئی زندگی اے جتنا میں نہ چاہے اتنا وی ڈھیر اے اس توں پہلے وی اساں بنداں کوں ایں دنیا فانی توں کوچ کریندا ڈٹھے لہذا کوشش کیتی کرو کہ ہر سنگتی ہر سجݨ کوں معاف کر کے ستے کرو پاکستان زندہ باد۔